Оят һәм бик аянычлы, хәсрәтле хәлләр дә булган һәм бар. Бай тарихыбызга карап, милләтебезнең киләчәге булуына да мин өметләнәм. Ул да бертөсле булмас, анда да төрле сәхифәләр булачак, бу сәхифәләрне тудырырга безгә кала. Киләчәгебезне хәзрәте Нух, галәйһиссәлам, төзегән ковчег кыяфәтендә күз алдына китерик. Әйтик, без тиздән ерак һәм катлаулы сәфәргә җыенабыз. Милләтебезнең киләчәге булсын өчен нәрсә кирәк соң? Хәзрәте Нух шикелле, без менә хәзер үк сайларга тиеш, нәрсәләр белән ковчегебезне тутырабыз. Хәзер без, Аллага шөкер, Матди яктан яхшы тәэмин ителгән. Арбаларыбыз, фатирларыбыз, төрле айфон-майфоннар белән тормышыбыз туп-туры. Бәлки, бу әйберләрне үк ковчегка сыйдырырга? Бу очракта киләчәгебез була аламы ни? Узганнарыбыздан, бабаларыбыздан, ягъни ягыннан сакланып калган мирасыбыздан берәр нәрсә алыйкмы? Картларыбыз бик кыен вакытлар аша безнең өчен ана телебезне, пакь динебезне, халык иҗатын, әдәбиятын тапшырганнар. Димәк, безнен өчен бу, изге әманәт. Ягъни вакытлыча гына бирелгән байлык. Без дә аны киләчәк буыннарга бирергә бурычлы. Аңлыйбызмы без? Хәзер бу ковчегка сыймаган, кирәкми дип саналган әйберләр киләчәктә бер кайчан да табып булмас, мәңгелеккә югалыр, безне хәерче калдырыр, мәдәниятебезне гаять ярлыландырыр. Бу бик җитди сораулар һәм без аларга тиз арада җавап бирергә тиеш. Хәер, киресенчә дә була алмый. Әгәр без айфоннарны суга җибәреп, ковчегыбызны тулысынча иске кулъязмалар, музей экспонатлар һәм сүзлекләр белән тутырсак, бу көймә бер генә кеше белән юлга китер һәм милләтебезнең киләчәге бу очракта бөтенләй булмаячак. Бу кызганычка каршы, әлбәттә. Фаузия ханым Байрамова бер тапкыр чыгыш ясаганда андый фикер белән уртаклашты. Татар милләте бары тик Идел, Урал буенда сакланачак. Чөнки монда гына татар мәдәниятен үстерә торган факторлары бар. Үзем Себер татары буларак, мин бу сүзләрне бик авыр кабул иттем. Чөнки Татарстаннан башка күп төрле татар төбәкләре бар бит. Аларның үз тарихлары, үз телләре, мәдәни үзенчәлекләре барыбызга да мәгълүм. Күп уйладым мин бу турыда, күп сәфәр кылдым татар авылларда һәм кызганычка кызганыч ки, Фаузия ханым белән килешергә туры килә. Моны әйтергә бик авыр һәм оят, чөнки күптәннән татар милләте төбе төбекләр белән көчле иде. Семипалат, Петропавловск көзүләр, Кульҗа, башка шәһәрләр, барысы да татар җирләре иде. Хәтта Бохараи Шәриф егерменче гасыр башында татарлар яшәгән иң зур шәһәрләрдән берсе дип саналган. Совет чорында татар империясе юкка гына баш Татар империясе юкка чыга башлады, чөнки аны берләштерү факторлары бик аз иде. Аларның арасында Казан галимнәре тарафыннан ел саен оештырылган фәнни экспедицияләр, этнография, археографик экспедицияләр, төрле татар табигатьләренә студентлар белән барып, карчыклардан һәм картлардан милли байлыгыбызны өйәнгәннәр иде. Яңа татар китапларына да таратканнар иде. Хәзер хәл бик үзгәргән. Еш очракта татаравылларда тарих һәм тел ягыннан кызыклы мәгълүмат табарга авыр була, чөнки без телебез һәм тарихыбыз белән элемтәне өзәбез. Шул ук вакытта Казан университетында татар тарихын һәм әдәбиятын укый торган студентлар, студентларның саны азая. Укытучылар да Дарелфонуннан китәргә мәҗбүр була. Туп соравыбызга кайтып, үзебездән сорасым килә. Без милли мәгарифне, милли мәктәпне киләчәккә алабызмы-юкмы? Алмасак, Балаларыбыз, һичшиксез, инглизчә, гарәпчә һәм урысча камил дәрәҗәдә белерләр. Әмма безнең борынгы һәм яңа әдәбият мәңгелеккә югалыр, онытылыр һәм һәркайчан да киләчәктә булмас. Хәер, бу сорауларны бик бирергә бик җиңел. Әйткәнебезчә, бүгенге көндә татарларда барысы да бар, тик мәктәбенә юк. Татарстанда алар нинди булса да бар, ә менә табибларда татар мәктәбе юк диярлек һәм анда Айнурлар һәм Алсулар русча гына сөйләшәләр. Югары милли мәдәниятебезне бөтенләй белмиләр. Хәтта ислам динебез Ислам динебез дә бик тиз арада руслашкан һәм сәләфиләшкән. Беркем дә динебез урыслашуына игътибар итмәгән узган елларда, бүген инде бу процессны кире кагып булмый. Минемчә, бу урыслаштыру да түгел. Без үз йөзебезне югалтканда, урыслар була алмыйбыз. Бәлки, берничә буыннан соң гына. Ә хәзер милләтне югалтып югалткан кеше, ул маргинал гына. Россиядә милли сәясәт булмаганга мәмләгәтебез маргинал белән туп-тулы. Айфон бул булгач, милли хәрәкәт тә сүнә. Айфон гына түгел, әлбәттә, яңа фикер һәм яңа концепцияләр кирәк, чөнки һәр яктан укымышлы татар яшьләренә гади национализм бик примитив тоела. Хәзер ул беркемгә дә кирәк түгел. Татар халкына яңа киң фикерләрне, милли модельләрне тудырыр өчен бәлки ковчег метафорасы файдалы булыр иде. Сайлыйк инде, дуслар, нәрсәне суга атабыз, нәрсәне үз балаларыбыз өчен сакларга тырышабыз. Ә хәзер менә, сүземне тәмамлаганда, сезнең өчен бер шигырь, берничә шигырь юлларны укып үтәсем килә. Алар. Мәрҗани мәчетенең имамы Габделкаюм Кадыйров тарафыннан бирмәнче гасырда, утызынчы елларда язылган. Милләттан сорау. Әй милләтем, тәбәрәк итеп телим синең яшәвеңне. Тәрбияле балалардан ихтияр ит яшьләрне. Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле аналар, тудыручы милләт өчен тәрбияле балалар? Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле аталар, тәрбияле бала калса, гафу кылына хаталар? Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле остазлар, Аллаһ разый булсын аннан яхшылыкка кушканнар? Эй милләтем, бармы синдә тәрбияле шәкертләр, тәкъва галим булучылар, үз остазлары кебекләр? Әй милләтем, бармы синдә тәрбияле егетләр, Тәрбияле егет булыр милләт хәдимнәр. Әй милләтем, бармы синдә төрле-төрле чәчәкләр, Чәчәкләре нурлы булып бирсен татлы җимешләр. Әй милләтем, бармы синдә картаеш карт-карчыклар, Зикер-тәсбих илә мәшгуль дога кылган карчыклар. Әй милләтем, бармы синдә дин юлында хәдимнәр. Кем муфти, кем казый, кем галим, кем гасый, кем гадел, кем залим, кем мәзлум, кем гариб, кем баги, кем гаси, кем гакыйль, кем гафил, Эй милләтем, сорыйм синнән бериң же миңа җавабын, Киләчәктә ни булсын язды микән каләмем? Эй милләтем, телим сиңа, Аллаһ кылсын дәвамын. Тарих көненә язар өчен тиз җитештер җавабын. Эй милләтем, үтенәмен, бераз мин мине вәгазьрә, ни күрсәм дә күрәм инде, тәкъдирем шул әзәлдә. Рәхмәт.